Greetings living family, welcome to the podcast Time and Peace of People. Eh, kana muchangotibata kana muri vanyowani pa this channel tinokumbira kuti just hit the subscribe button and don't forget to turn on the notification button so that you be notified every time patinouploada something handiti saka tinoti welcome handiti so today nditarise kuti nhasi date redu is thursday 10 april handiti thursday the 10th of april eh, tikunokuigirai new show handiti inonzi trending stories yatinenge tichingotaura nyaya dziri kuitika tichibatabata nyaya dziri kuitika kumativi mana enyika ndiri so nhasi mukona ndakakula down ndina mukoma richi ndofunga munovaziva kana tichiruma maskit richi from mm, stelman visuals tv maskits handiti ndo vatakakula nawo down tichimboona kuti zvakamira sei handiti mukoma richi muri sei
ari sei malevels ah, kungoudai nekudai so yeah. maybe vanhu vongotanga kuona maybe vangada kuziva kuti imimi munonzi hanizita renyu chairo chairo and munoita nezvei just in short mutingopa kasamari kuti munoita nezvei vanhu vangaoziva kuti munoita nezvei and eh, muri married here life yenyu just just a quick one yeah inini zita rangu rekuberekwa riri pachitupa ndonzi given jozi mudzingwa ndobva nepagutwa

so unfortunately kune vese vari sechinga vanga vachisa maziso pana mukoma richi ka richi is taken aditi vaizia vakatorwa hanzi vakaroora aditi okay uh, getting the business of today mkono ndine question ndinoda kumbokubvunzai kuti imimi mulife menyu makambo mm, makambodadirwa here mudara just as in kuti makambodadirwa here nemunhu wekuti munoti aiwa uyu munhu kauyu ndasvika ndichida kumugreeta ka ndine mufaro zvokuda kugreeta munhu une mufaro zvezvo kuti aiwa ndewangu munhu wekuziva ndii then munhu wobva aitanga asingatombokuzive kana zvezvo nonzi cold shoulder makambosangana nazvo zvinhu zvakutaura waita sekuti wakufembera mabvunzo wako kutanga recently manje manje apa musi wanaya mvura yakawanda wanda hmm. eh, ndine mukomanawo anoitawo zvekuita maskits anonzi shelton Shelton, Shelton. Ndakona pamwe- Shelton trending. Shelton trending. Oyo.
Ah, hatina kuziva kuti taingoti sevanhu vanoitawo zva- zvatinoita zvemaskiti ne- nekuactors Mm. togona tichizogona kutaura tese tichipanana mazivo but ndakaona kuti mumwe wangu ka zama kutsamutsanangurira kuti unoziva vaera anonzi style man eh. abata muromo urikuratidza kuti hatozive kanakana hatozive abati zvinogona kudaro kuti pamwe anga asingazive kuti hako anova wandiro aiwa chaingova akasvika pabasa pangu eh. eh, pane workshop pabasa pangu pangu patanaipa workshop ndeview hmm. pacrime court yeye mudevil pane paanouya kuzogadzirisa zvake mota ini ndo pane kandini yangu ipapo saka akatongogarawo mvura yanga yatongo hapasina na makastoma tose vanhu havai workshop ino ndana akatongogara tichongokupa mvura ndichitomuona ndigritochi baba ndikatawa sizowa havanhu vekuti unasikatozivani but tanga muridza kuti unoziva ra unonzi ningi ningi ningi ningi ndanati ndiwari aukasa gona kutanga kubata asi ndakaona kuti haa ari kuratidza kuti haatozivi asibut orairi ndambonzwa kuti feeling yacho wakafila sei bcause unongoenda wakaperera ka zvafanira kuti uona unokumbira mari ka eh, pamunhu wauchaziva kuti ndo last hope yangu iyi

ava bhoo aiwa haa chibaba but ukuona chii eh, zvinoitika mi pamwe angakawandirwa pamwe ane mareasons akewo pamwe munhu anenge aona ona zvinogona kuitika kuti unogona kumhoresa munhu ka pamwe achitofungira ane vo- ane zvinhu zvakawanda mupfungwa but Ati- aiva palive aitova pavideo palive which means pamwe aiconcentrate nelive yayi no akatondibudisawo palive pake nditoripo utoriwewo utoriko palive Ah, but guys, eh, Shelton, ukuda sei chibaba? Aiwa, ndofunga uri kunzwa kana ukaterera kupa podcast inoita kusvika kwauri ka chibaba ka. Aiwa, Richa ari kuchema chema newe, hanzi haa wandishaidira mwe wangu. Hanzi apa big fan zvekudaro, hanzi ndakatenga ndimhorese wechi Shelton ndaona Shelton Trading, hanzi haa akatipa cold shoulder yekuti ndega ndakazonyara. Aiwa, aiwa zvinowanikwa pamwe ini nangu ndongoti handipo pakujaja kozi ndinenge ndisipo. Plus chinenge chaitika sometimes vanhu vanowandirwa. vanhu vanowandirwa plus semuno celebrity unoona chozoitika sometimes eh, unongosangana vanhu vakawanda manje saka maybe vanenge vanenge kaika yekuti ndikazongonyanya ngotaura taura nevamwe vanhu hauzoziva vada kutapa nechichi but ndikaziva kastan kuti iwewe wagara vanhu vacho vari kukusumudza kuti uzo uzova popular kudaro chiizuka saka ini kakuonaka ndinotofila kuti ndawana wacho ndawana mumwe wangu ndotombotohana naye kadhi unongoita kumbotorwa foto Eh, totohana foto mupikija mupikija zvokunaka ndobva ndazvizawo pastatus yako kuti a munhu uya kupisa ndinini Eh, ndinotosa ndotomiita naye zvekudai ba- But, eh, ba- but iye akanoita anga asina kukuona ah, akaita kana sasina vatondiona apa eh, painzi hamamusi murodi patori paworkshop paworkshop pekuti akangouya iye ende kwaina akaudzwa kuti vanhu vanga munhu anga asina mota anga asingafambi eh. vanhu vaisvika bva vaisvika vane mota ayo ayo iri kunzi kanofunga kana shelton kana shelton achizosangana nevhidhiyo iri kayo ayo chibaba changu uzungu tiwo aiwa mafanzi aiwa abo zvekuti aiwa pakapotseka pakabhaizi kanditi aiwa zviriko aiwa zvinowanika maybe pakananga pakananga vari busy baba pamwe chi handizozive but richa yakufila kuti aiwa hanzi dzakatsochi anzi ashutu ah, anandidadira ndasangana nashutu ndichi mumastreets ndikazi ndati greet wangu ka wanoziva pasocial media awa zviripo but anyway moving to the next aspect toda kubvunza pane content creation kuti pacontent creation baba pane sekuona kwenyu imimi eh, maonero enyu on your own point of view eh, content creation tine maboundaries here tine maboundaries atingati ona pacontent creation haizvi zvinhu zvakati izvi vanhu havafaniri kuzviita izvi zvakati izvi havanokwanisa kuzviita pane maboundaries chio chaiwo here kuti totaura kuti aiwa tofanira kugumira apa pacontent creation ya ipapapo ndopadzigira ndichitii zvinotofanira kuva zvine maboundaries nekuti pamwe pacho matsvagira akuta atakita mari nevamwe vedu especially kuti munhu anogona kuzvitora achivhura makumbo kana eh. kungokurura hembe and ukaona munhu akadaro manje ana zvanikutaura zvakawanda anongoaewakachibaba but muone nenyaya iri kuitika bcause zvafana wakadzi wakuti wakavhura kama wakavhura makumbo anditi wakabvisa hembe anditi imimi munobva mamanya kunolaika handizvi mama manya kunolaika pawanoekta ka wachitaura kana zvinhu zvine musoro ka imimi hamulaike hamufoloye handimaona but patime yekuti wabvisa hembe wanawo ima mese warume ndiwanonyanya ukatasa mucomment section warume vanenge wari papo vamwe vachitoti hoti baby vachida kuona andiona handizvozvo but uri kuona zvoita rizvoda izvo technology haiuyi kuvanhu vakuru chete nekuvana yavako hmm. unoona eh, zvinhu zvatiri kuita izvi ndezveentertainment hmm. nekuti everyone afana kuda kuona zvinhu izvozvo hmm. saka chinhu chingaita here chekuti ungatoplaya kana mufoni mako une mwana or kwai mune vanyarikani inda paentertainment Kozi kuona inini nyaya yangu inozonge yava kuti munhu uyo kana ane vana eh, anokwanisa here kuratidza vana vake video zvafana vakadzi kuti vanokwanisa here kuratidza vana vavo like vechi- vechikomana anokwanisa here kumuratidza video raanenge aita azviona hazvitoiti handiofungi kuti iye chiri mwana wacho nandovala anandombofolwa chero mubereki wake handifungi kana kuti vanotovarambidza kuti aiwa ivi hamufaniri kuita mafoni but still obvious chero kuchikoro kamazuva anoanonopiwa foni vanzi ona mama wamama wako mati chero mwana chero panzvimbo yaanga ari paenvironment yaanenge ari hatofili zvakanaka kuti anenge achitongosekwa kunzi ndo vana mai vaya veku but pamwe zvotoita bling bling akozoona vanenge vakuwa mari nazuka ka pakushama paya paya zuka vapinza mari ka Yeah, but ini ndinonazototi pa paanga akambomisa mandazation apo kapo dai zvizvo zvimwe zvinhu zvakatogadzirisa kuti ango- angoita seizvi totali mari achibika anhu totoblock account iyoyo but chinhu chandoona chinhu one mukuona kuti panyaya iyoyo inini i feel like kuti tine ma tinomati chii isusu tine chivanhu tine tsika dzedu isusu dzechivanhu handiti okuti tikatasa mazuckerberg eh, tikatasa facebook kwairi kuoriginate kwaona ireland andimukuona eh, vanhu ivavo havana mitemo yakaita senge yedu like yedu yetsika dzechivanhu like macustoms nemanorms edu isusu handiti ekuti anoticontrola isusu pachivanhu chedu handimuoni mm. so ini ndaona sekuti facebook havakwanise kuti because uona vanhu vekunana chave kuchando vanogona kutofamba achitofamba nebhii aona its nothing kwavari kuti eh, but isusu pachivanhu chedu manje eh, haungati mwana wako musikana ari over eighteen kutosara neswimming costume wotopinda muswimming costume muswimming pool iwo uripo zvotonzi a ah, ko ndepi yawakuita angatozviita ari ega uko but kototi pamberi pako iwe semubereki hazviite se hazviite saka ndoona kuti panyaya iyoyo vaye panogona kunetsera kuti titi anazuka bhebhi vakwanise pakunosvika pakunoti tonoita se tonovhara orit nange vakasadaro ka indoona sekuti isu setega ngatimbozvigaida sekuti isu tinorarama mutradition yechedu yedu yechivanhu zvekungoza kuti eh, kana ari nhingi ari mwana haaite izvi ari baba havaite izvi and hazvifani kuonekwa nechi nevana ora zvakorwa nana na baba saka all in all tiri kungoita kuti paquinning creation tofanira kunge tiine maboundaries atinenge tiinawo pakuita kucontent anditi eh. zvichiri zvichiri but zvinozotilimita manje panyaya yebhegi bcause ndokuona nyaya yangu inozoona yapa kuti eh, paunoita zvinhu zviri decent anditi mm. eh, eh, handirambe zviri variko vanoita content iri very decent Eh, but ukanotarisa kuti havazonyanyowana macrazy views anoitika kana waita content imwe iya yekudaro daro iya content inonyanyojajwa nevanhu iya ee eh, asi kuona kuti tiri papa hauwani zvakumafollowers asi zvinhu zvaunoita uchaona kuti vazhinji vanoona kutozviteerera vanoona kuti vashoma but vanoteerera zvinhu zvako zvichiteera zvisi kuenda kubva video rako richipera pane kuti vamwe vanoti ungatongobudza kuti ini ndinotengesa ndatotaura shabha dzisingateiti mumwe anokasakutogirika asingatombonzwa kungo vanhu vatozvivesa unotaura zvese hazviiti hazvivhuriki mune vana hazvivhuriki mune vanhu saka haa kuda zvedu mari tinoida but mari matsvagiro yatakuita haziviwo that was ichitu you guys akuchema chema panyaya yecontent creation vazoti aiwa pacontent creation ngachive nemaboundaries anotiguida isusu nechivanhu chedu nekuti pamwe pacho tikuzonyanyorasa unzi kuti kana vana vedu kana hama dzedu hawakwanise kuona vhidhiyo irororo raunenge waita hatizi kana kuzotarisana newe maybe nyaya yekuti inogona kuzotsikwa tsikwa eh, kuti vanhu vanenge vachingoita nge vasiri kuzviona just overlook it but nechemumwoyo mavo vanenge vachiziva kuti aiwa zvinhu zvakaizvi hasiri izvizvi vanenge vaida kutaura kuti zvinhu izvi hasiri izvi but vanenge vasina matauriro kana maudziro avangakuite kana kuti avangatiite handiti saka richi one all akutaura kuti pacontent creation guys tofanira kunge tine chii tofanira kunge tine maboundaries handiti eh, iniyo eh, eh, viewers tokumbira kuti motipawo maviews enyu mucomment section handiti kuti ah, munozooneona sei nyaya yecontent creation panyaya yekucreata content yekuti vanhu vanongoitira zvinhu just for maviews nemalikes handiti but eh, vashoma vanhu vari kuzonyanyofunga nyaya yereputation kuti mangwana inini vanhu vanenge vachindiona sei kana kuti vana vangu eh, zvinovabata sei handiti kuti kana kuti hama dzangu inini dzinonditora sei handiti bcause vanhu vakawanda vakuita yeye kurarama kwekuti vari selfish vanotaura kuti as long inini zvangu zvichinditira handiti iwewe hanzi mind your own hokoso ndozvikutaura vanhu vakawanda saka unotoona vamwe vanotosvika palevel rekuti unotoona kuti ah, vanhu ava vanenge vada kutorova inlasment kapanigri pasocial media but eh, zvinhu zvokuti eh, tikavatarisa kumashure uku zvinhu zvokuti zvanga zvisinganyanyoitika itika but ezvinezi zvave chi zvave common ande saka tikaenda panext question richi eh, pane mukomana anonzi arize mukomana anonzi Captain Mutini, makambosangana naye? Eh, ndokomuona hangu pande ndichingotarisawo nekudzidza kutiwo kana uchida kuti uite zvinhu zvinofadza vanhu unoita sei. So what's your take? Munoona munomuona sei Captain Mutini? Munomuona sei? Because inini ndinoona achinzi is a muimbi, anonzi muimbi. Because anga achiimba maimbiro akananga achiita aya. saka mimi munomuona sei captain britain panyaya panyaya dzavo dzavanenge vachiita dzemusic handize ndoinonzi mnanzo yacho here kana vati munoona sei kana mukangonzwa kuti captain britain chii chinoo chinouya mupfungwa dzenu
haangati munhu ari fani ende kutevedzera munhu uyauya Munhu uya angori funny. Handina zvangu kumufollowa zvakanyanyanya but pane patinombomuda kuti nange wakatotsamwa unogona kupedzisira watongozvidzora nangorudo ukaona kupedzisira. But in terms of, of music saka tototi anotorova mangoma zvekudaro chii chinenge chichiitika baba? Anotorova kusaidi kwake anotorova. Aiwa wati kusaidi kwake manje handichanzwisisa. Imimi mutori nemangoma yake yamunonzwa yamunoziva here? Ah, mangoma ake atinoziva akakwana apa nokuona ematiktok ekuti chine chingori chi- Aye, all right.
Lese kana muchiziva kuti monimbira one one chorus kana kana one yamakamunzwa achiimba mukwanisa kumo- mumbotedzera Ah, unati pana akiteni kuti ndinongo ndinoswaipa ndodari sei musana kudarika
inini zvatonyanya kufara especially pane zvekuimba imba itotoda ah, old school tingatoda vana cranesdu navana aiwa makutiza bcause mukutaura kuti hamuna song one yaenza muziya ah. kana tiyafirima anorit yayafirima nana enzo hamuna here song yamuziya Eh, hauna kuti idzo idzo ndakamboteera nekuti kana yachiumasta achangopinda madhimanja hapana song yachiumasta yamunoziva here one yekuti kana kuti akaimba korasi apa hamu hamu- hamu- munotadza kutonzwa kuti aiya pane song yakamboimba yekuti ah chiu master ndo mumwe futi Yeah. ndinongo ndinongodarika Ah, ini mweya unotaura zviyazi kana kana vamuri vangotaura hamuda kusimbisa captain britain Aiwa, Because yes. ini kana- kana ndichiona captain britain handiti ndichiterera mangoma ake ndopanotondinese pekutanga kozi maitiro anoita ini ndomboti asati kugadzira content munhu ari kungogadzira content chete but zvisiri zvekuti anzi is an artist okuti anoto haiwa otoperfomera vanhu kozi ina ndina song yake chandakanyatsobata kuti song yake iyi yakaenda Unati ipapa pe ndozvandinoita kuti ndikangonzwa line rekutanga ndikangoona risingatoiti zvandinoto zvatonzwisisa ndobva ndatodarika. Aya wabate mano
zvamusinganzwisise ndezvipi zvamunoti izvo hamunzwisise ndozvipi chinoita ndechekuti anoita sekuti ari kutaura ungati ari kuimba ungati muri kuti handina uya uya anofanira kutongoregera ndichoti anofanira kutongorenga nekuti haana zvaanoita uya arikuda kutongorega oyo or anyatsokubuda kuti eh, anoekta here aita zvemaskisi here anoita zvechii Aiwa. right decide one anoona saka uye kozi inini kozi inini pane point yangu yekuti ini handinzwisise kozi ndikaona song yake kana kuti pa like ndinozoona video ndosanga nemavideo yake kufacebook saka ini manje ndiri mune kuti ndinozoterera music yese zvangu anonwa ndinoterera music yese saka nditime kuti saka uda kuti eh, but munhu uyo ari kuimba kozi ndoziva kuti kune zvinhu zvemafanisi anditi kune zvatinoita zvemafanisi zvemaskits anditi saka mumwe anogona kutoita skit achitoita sei wanhu otofamba naro skit wanhu ototi hamuna nesongwa zvakafanana zvaiyairwa na mm, nacomic elder yaya Mm. pane imwe song yakamborova imwe yaya unonyatsoona kuti ayo iskiti iri Mm. kuti kuti vanhu vaite sei vanhu vangoseka chichi but eh, pane zvotonyatsona kuti uyu munhu kauyu indorange anenge atori serious pakuimba kwacho but eh, at the end manje kana ndaizobatanidza song dzacho but eh, nehype yanozopiwa nevanhu manje bcause vanhu vanobva vamubhiga zvimwe zvisingaite ka zvekuti ini vanozoziva kuti vanhu vari kubhiga munhu kuti ari kugonere kana ari kuseka munhu Ah, uka zviri paviri Ah, pane ku pane kubhiga kwekuseka plus ukatarisa vanhu vacho vanonga vachibhiga eh, ah, ndivo vanoti havazi- havana zvavanotoziva kati vanhu vaya vanozoenda ku- vana vachirowa zvinonyanya kudhaka ayo honai kana muri papo mukatarisa yaya mukatarisa yaya good vibes yaya good vibes akatonakirwa necontent akanosvika pakunotengera mukomana phone iphone adini saka tingati here kuti ayo haa havana zvanenge vachizia kozana yaya is a content creator is a big content creator adini eh, ndemunhu ayo munhu andorowa malevels ake bho zvikudaro saka yaya is a content creator but akatono acknowledge akati ayo kepre chero ukatasa pane imwe interview yekwaola achitaura so papodcast pao achitaura kuti ayo kepre britain anofaya zvekudaro
Ah, unati kufaya kuaplaza haunati mumwe munhu Eh, pane zvinhu zvatonga mupungu pacho nawo ka yaya anenge akuda kuita mwoyo wekusimudzira kana kuti aida kumutova chinji zvinhu but iye ana anogona aka- asina kunyatso kumubudira street kozi wana kuona chinondinenze kuti iphone yatomba yanhero taito kutora hake zvinhu zvemasikiti zvinonyatso kubuda pane zvaari kuita zvekiwe but iye anogona asina kutoonera kuti ndakuwa fone yekuti ndichoita Kima. zvemasikiti Kim ane
Captain Britain vano haiwa ndakavaona kushowa vachiperforma eh pavaiperforma panga pane wanhu so vanenge vari kustage vanenge kuseri kumbe vanenge vanenge vari kumbe kumberi kweve kumaaudience mm. iwo akakwira kustage eh ndakaona face anga ari paside azvizi kuona chima oh chibalo oh mangoma maimbiro vanoita aya mm. vanhu vari kuseri ka ndaiona vachitarisana so vachiseka saka ini ndona ti but pfungwa zvaunona tiyo but wanhu wakahaya munhu uyu wakatomhaya kuti huya upedze manguva akatoti kungotorawo advantage yongoti haa munhu ikayo eh, ngangouye vanhu vangomuona vamuseka woita sezvazvaiti zvongoti vamwe vanhu vanikuda ngoti pangova nechao kana kana panga pari pari zvimwe zvinhu zvaida kuita kana papari pabva vanhu pamuchato eh. vaingodawo nhamba yevanhu vakangoona kuti munhu ari arichipa ndeupi wobva wangodana iyi nokuti vamwe vano vamwe vanenge vakaitosekera vayakubhaya ubheki kwake vanhu vakufanira vanenge vatongoda kubatisa atambuwirei
ozoona ndaona kuti mazimbabwean manje ipapo i think ichi chirwere chine mazimbabwean because tikada kutasana semazimbabwean eh, these days hatinyatsokwanisa kusimudzirana pavanhu vanonyatsoita zvinhu chezvichaizvo hativapi hype imwe for example tine mudhara anonzi abdul mauchi abdul mauchi anoita mapoemu mamwe adeep ende unonyatsoona kuti poetry yake ka eh, haisi yemhanga manga mune anoziva zvaanoita but handina kumboona mazimbabweni tichimupa that hype yekuti ei umwe yakanyanya munhu yakanyanya atimaona asi awa wekuti munhu ango ndafanana munhu anongona ndogona kutanga kutongoti ndikutorohwa neguka inini anditi ndichirohwa neguka ka ndichava ngovhura zvimastatement vandotovhura kusvira mangwana ndakutonzi ndiri brand ambassador wechakati ndiri chakati nethat period yanangovhurika zvokuti vanhu vanhu vese vari kutonditaura ka but uzhinji kupa kutaura kwacho vanekakumoka mukati Eh, havangatadzi nekuti unati iko zvino nyika yatakurarama kana iko kuzimbabwe zvauri kutaura eh, vanhu vazhinji vakutonyanya kurarama mumadhirazi eh, maslane anobva kune vanhu vaya hmm. maslane ese ndokwaanozobva saka vanhu vanotanga kunomu vaiporina ndeve saidi rekumadhirazi kuti vanonga vachiwana zvekuti vanoati iye ukaitwa kuti unototeedzerawo haa chibaba pamwe pacho havasi vanhu vemadrugs chete chero just vanhu in general ndakaona kuti vanhu hamena kakusimbisa kavanako so zvino pakuti iwe ukanyatsogara unotozopedzera vakutongoti ah, rega ndisimbise kozi vanhu vanonga vafunga ndorwadziwa and vatoroonyatsona ndini handisi kurwadziwa inini but ndikuya zoda lese tira kupota talent ani mukuona givenje ndinenge ndichida kupota talent handiti kuti ndaona mfana anorova maskiti ndinoti haa ah, mfana akaipawo handiti ndiri kupota talent handiti akaipa kuda nona kuti huya tirochi maskiti handiti one two three one two three kumboratidza vanhu vakawanda zvaunoita handiti eh, weezi apa manje apa Difference mbona musiyano wacho ndokuti uyu munhu ndamuotora kumuspota nditi saka why tichizonotora munhu wekuti mukati memoyo mangu ka ndiri pakumumoka munhu ya but ndichimumoka anditi munhu ya anotozowana support yavanhu vakawanda kuri mukumoka imomoka but vakawanda vakutoende kwatichitesa kana comment section kana vamwe vamwe vanenge vachitoti ah but ndeipi kwenenge chiitika i anoona but vanhu vachicomplaina nezvazvo kudaro asi vanenge vachitoona vachisimbisa kuti munhu uyu akanyanya

Eh, haana ndipa kuti pekuti unoona kuti vanozokasira kupera pakuti time yacho nawo chite zvinhu zvacho na zvazara nezvekuti ti- zvinhu zvacho na zvinhu tanyanya ku- takunyanya kuwanza maskits zvoona zvedu zvese zvekutongoti ndikakuda kungokumoka iwe ndikutokumoka ndakabata kamera zvitoita mari kusaidi kwangu zvatongoita kwangu handichitori neinewe kuti wakatondi ndakam- wakanditsimudzira apa seuna pane ndaramo wacho wambotaura anoita zvisasokomati pane pamwe paano panomboapiya kune vamwe vanhu achitaura zvaanotaura achidii vanhu vaya vaya vakaenda vakuenda kumberi havamuoni ita kuti iwo vanhu vati paipa ndokona kutongofurewa kuti ndikuda mauti but kunofamba kwenguva vanonga vasitinaye munhu iyo vakutongoita asi zita rakatanga kuti vave pavari rinenge riri munhu wavasingachati rambe vachifamba naye zvimwere zvinopedza vamwe tali imwe inonge iripo vamwe vanonga vachitoona kuti hakutongomubudiso ah, i understand bcause pakuti talent sometimes anogona ini ndozoa ndozvanesenda dzatoti haa ah, dzimwe dzinenge mhepo bcause kuna vanhu vanogona zvavanenge vachiita but havana recognition hapana vanhu vanovaona but vana vanokuti vanenge vachitogona zvisingaiti vachitopisa and zvangu kufanana kana music unoona vanhu vatoimba chavo chaivo vanhu vanonyatsoimba izvo zvizi pamusic kuona vanhu vanoti ah, vanhu vari kuimba zvinhu zvisina musoro vari kuimba zim dance inonyadzisira andizvi but kutori nevamwe kuti ukatonzwa music yake unoona kuva munhu yakatanga kuimba kare kare but vapana vanenge vachitoimba chaizvo chaizvo zvinotobata chaizvo chaizvo zvinoteerereka zvokuti kana paredio ka no music inofanira inge ichirira paredio but havaite sei havatonzwikwa vanhu ivavo havatoonekwe saka vanhu vanoda kuti hasamdaimi zvakufambawo nemhepo toda kuti haibva mhepo dzekutsoma munhu hakuna pamwe pacho vapana vanoimba yavo vanogona vangoimba two three masong hmm. ekunyora panozononouraya zvinhu zvavabaya mafreestyle Eh, ndonakiwa nemwe statement ndakambotaurwa na na Silent P achiinterviewa uh, pane imwe interview chiti ah, zvamuda kuti ndiimbe vibs please tell please tell inoimbwa zvinezi nekuti handina chinhu chandisingaiti kunyora Ndachapisa ndakutanga kutoimba kana zvelaidi chapisa ndatofananidza kana nechimwe chinhu chiri pauri saka handina zvandinei ndatodi saka ndozvimwe zvoita zvekuti kuti uzonzikwa nguva tinayo vapana vakuramba vakunyanya kuwanza mafristel mafristel achona matwo minutes eminute
because eh, uh, uona music like yemafristel ndo ndo music yakati nyanyei kuwanda zvamazvangona ipapo tatoda tobata imwe nyaya yekuitika kozi ndakakuzvona amwe kana makazvona kuti katrend kari kuitika kuti vanhu vari kuimba mazuva ano pane music yavo inonakidza pamalive show vachiita sei sei but eh, haisi music yekuti unogona kutonoitenga paspotify wobva totenga music iyo kana paapple paapple wototenga music iyo paapple music wotenga song yacho but song yekuti unongoda kungoiteerera zvako maybe wakachila but haisi kwete zvesterek sterek eh, mm. bcause most masong acho hapana chakanyanyokosha chinenge chirimo ingori two minutes ndingangoda so ndatongoimba ndangotedzera vakapara zvakanya zvinhu saka noti ndo mafreestyle anonge ari kungodzisana eh, aeana saka haatoisiki chete even pakutonzi parara to album kana paradio haaridziki ndinoona kuti vanhu vanononoka kuva vanhu vanonoka kuzvitemera kuti zvinhu zvavanoimba ka vanonyaya vatanga kunyaya gona freestyle
but ka nyaya iyi kubva inonodzoka panyaya itanga tichitaura kuti why because watoratsa vanhu vanoimba mafreestyle iwaya amukutaura chibaba anomuona ndo vanhu vanenge vachitoririra vachinzi wakaipa anozwa ndoona kwachitodza ya wakaipa unobata mangoma ndoona ndoona kwachitaurwa iwawo anditi but kune wamwe wanoimba music dzinozoridzwa padzinonzi chinzi dzinotodiwa paredio dzikutsvagwa but hasi kuzikanwa andiona but havambe vakarira paredio inotoandamidza dzavo dzekunyora mizika kunyora haukasiri kuiwana pafoni zvaunoita freestyle kuti freestyle ichingopera ndakati no kani vanoti handi kutaura kuti but why is it you haisi mhosva yedu here because isusu tisu tinge chinyanya kusimbisa kuti aiwa haa ichi chakaipa manje but tikusimbisa zviri zvisirizvo after that too tatanga manje kuzocomplaina manje kuti ah but music yedu muzimbabwe haina kwainombonyanyoenda but why tisu tiri kutsikirira chaiyo chaiyo ye music yakaipa chachaiwa toiblutika music yakaipa toiblutika kunge tisingainzwi kunge haiko
apa unoona kuti pamwe pachona unoona kuti sesusu tiri pasi pakutsvaga mari nao tikai tikatorekodha munhu muno eh, akangoita zvake freestyle yake iye ari kuda kuzwa anonga ada kuzikamwa but pakuzikana pake ari kuzikana pakuita zvinhu zvisina basa and zvisina pazvinoita zvichina zvachiona kuti vati vanoti budise budise budise nekuti matrek avo akutotiitoti trek haiti nekuti ine minutes minutes saka anoramba achiimba achiimba saka hapana panozomboimba zvinhu zvemusoro nekuti zvakina zveeveryday anoimba chinhu chaari kuona chinhu chiri paari
aiwa but boze kuti amene kuti maviewers munoiona sei nyaya yatiri kutaura nezvayo nyaya yekuti inini i just feel like kuti mazimbabweans asi zimbabweans ati tine kakusimbisa katinoita zvinhu like zvatinozotanga kuti isusu zvakadhakwa futi pamberi apo totanga kuzviti zvakadhakwa but tinotozvisimbisa tioti a ah, zvakaipa zvakaipa but apedza titanga kuzoblema for example takuti a ah, music yedu yakadhakwa music yedu isusu music yedu isusu haiite takuikombeya nemusic yeafro yekuNigeria tichimaona nekana neSouth Africa music takukombeya kuti haona amaartist aya anoita mari anoita sei but tisu tinenge titosimbisa izvo zvacho zvakadhakwa zvacho tisu tinozvisimbisa futi kuti zvitonyanyoenda kumberi vanhu votanga kutoita katrend kekuita same thing zvatinge tizokomborera nezvacho mangwana saka mucompensation just tell us kuti munoona sei nyaya iyoyi yatikutaura kuti tine kakusimbisana katinoita pazvinhu zvakadhakwa hatinyanyo hatina kakuudzana chokwadi katinoita kuti aiwa ayo zvazvisiri izvo izvi handiti tine kakusimbisa katinotoita sokuti aiwa ndo zvakanyanya ndo zvakanyanya but tese techinyatsoziva kuti ah, but izvi hazviri izvo uyu kana kuti uyu munhu ari kudhakwa uyu mutoriro wekushandisa munhu ane mumwe anokuti uyu munhu akushandiswa nemadrugs but titanga kutosimbisa zvokuti tomupa haipe yekuti anoramba achiita same thing ichocho cho handiti saka munongotiudza mucommensation kuti muiona and moving on to another topic nyaya iyi nyaya yatinayo eh, yandinoda kumbobvunza what's your take on nyaya yamudhara geza
uri kuona kuti munhu inini maonero andinoita ndarageza oh. eh, hapulani yavo iyayo eh, ndinase kutoti ini inotodzosa zvimwe zvinhu kumashure eh. upenyu hwekurarama muzimbabwe ndeyokutengesa iya so every day Yeah. chiona something pane day riya riya ravakatomisiwa riya riya Yeah. rakatokosta vamwe vanhu asi vanhu vamwe vasinga start kuti business rinorevei vanhu vakona kuti zvakanaka but nekuti zvinhu zvese zvakasiziwa hakuna musiti maifambiwa even mota mabasa anga akavhara
but manje munongoti mamavharo bcause news dze news dzezbc dzataura kuti everything is normal is normal uh, in a normal way kuti zvese zvaingoitika normal is usual eh, like normal is usual hapana zvikanzi hakuna hakuna vanhu varegedza kuita basa hakuna chambomira news ndo zvadzaitaura
Eh, zvichava kuti news dzauri kutaura inews dzenyika zvisakanzi zimbabwe kuaspotration havaisi chinhu chiri bed nekuti chinonzi kwaworld ah. asi ukatarisa mumastreet eh, zvimwe zvaipostwa zvataiona vaitoona kuti amuda vanhu eh, plan yake munati kuyaya muchinda handizozivi kuti chakamuwadza chii munhu angori papower time yake yaya papower eh, aitongoita same thing chaari kuramba ndiye aita zvinhu zvavo ndivo vamwe vacho unaitwa maleaders zvinhu izvi but nekuti nezve pane something chakuitika haachadi iye pane something chakuitika haana Aya- aya- aya- aya- haachabenefit haachabenefit but toda kutarisa kutoti iye akutadza kuto iye dai anga ari munhu ekutoti haasi kurwadziwa nekuti anzi vanhu vari kuba vari kudii achikwa ndaifanira kuwana mari ye paakamira basa mudhara waya hmm. eh, mari dziya dzadzinotobuda zvekuti hmm. angadai akatasa mudhiri chakanaka muupenyu asi kuti iri nayo zvaaiziva kunoti inini ndiri kuverenga but hanzi hanzi vane bhegi zve kudaro ini ndakaona mafunga funga kuti mdhara ane bhegi zve kuda akaibvira papi ah. mushandi wehurumende wekuzimbabwe eh, kana usina background yekumusha kwenyu iri bhoo or usina pauri kuita corruption pari bhoo hauna bhegi raunoita hmm. hauna bhegi raunoita rinobvepi kureva kuti arimo mune vamwe vakutipanzi vakutaura iye vati anenge akazosiyiwa pakuta corruption akasara pane rimwe zheti akasara pane rimwe zheti ndosaka zvakamubhowa nekuti zvagara iwo kukasara pazheti iwe marunga mese unomerura unomerura ndozvaakazoita kuti iye ruling party yekuzimbabwe azvachona kuti kana uda kuona kuti iye ari mamusemu zvete retired why vakazo- akazonochengetedzwa ne pa- aka- aka- aka- akaenda pakeji kuchengetedzwa chinzi no one above the law saka kuti iye unena corruption akatangira paari kuti kuti no one above the law but iye akaenda kunochengetedzwa nearmy asi policy muzimbabwe inonzi inoshanda vakarambidzwa vanhu vada kunobata ndopatanga corruption haikona kuziya kana achinzi akaresva asungwe oenda kumatare variko vanotonga zvematare vona kuti apa imi makasunga mamunhu pachapita ipi neipi ami hakuna chapita yanoziva vangori neyawo act yekubasa kwavo not yekuti yekuprotecta munhu nekuti policy yadekuprotecta maproperties evanhu newe munhu kana ukaresvazve vanokuendesa vanobata suspect iya i suspect
ya so viewers ndinofunga iyi ndoimwe nyaya ine ndichipisa mumastreet ekuti vanhu vakungotaura vanhu vane confusion nekuti ndakageza ndakageza chichichi haimwazo kuti isusu vamwe hatogozivi kuti chichii chiitika bcause vamwe tiri vanhu vanovaita ah, politics ah, politics hatitese hatipara nyaya dzepolitics but at the end tinorarama tiri imomo politics because zvinhu zvinoafecta isusu eh, toona tiri kana kuno maybe tiri kuno kusa but pane time yekuti uri kusa unozongo unenge tone mhuri kuzimbabwe unozoti ah, nhasi hanzi chakati chakati saka unoda kuzosvika pakuita se pakunzwisisa saka imimi ndobatira chibvunza vamwe vedu maviewers kuti nyaya idzi munenge muchimbodziona sei bcause pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinotokatyamaza bcause zisitechoti pamwe zvinhu zvese boka ndopaunozoona kuti pane munhu angopfuura isu hatiri mumuziye ka ndakageza ini isusu vamwe hatimuziye tatanzwa kuti ndakageza akutaura kuti eh, president havafanire kuita sei havafanire kutonga but adaro ndipo noona kuti patone vanhu vanotomusapota kuti votosapota mudzi akageza kutoti ngatipinde chi pamachi handiti votoenda pamachi vachitodemonstrate then ini ndonoita maquestion kuti asi vanhu vanenge vakatovenga mr president zvekudaro here ende kana vachivengwa mr president vanenge vachivengerwei maquestions ese atiri tiinawo but hatikwanise kutase hatikwanise kumapindura bcause hapana chatinenge tichiziva so vamwe vanenge vane more knowledge vanoziva vanokwanisa kushaya just write something mucomment section muhamangoita kuti vamwe vaite sei vamwe vazivei inenge ingori topic yatinenge tabata pamatrending stories bcause inyaya dzinenge dzichiita sei nyaya dzinenge dzichipisa moving on isusu tinogara kucape town kunzvimbo yecrefontain kugeto handiti so givene inoda kubvunza kuti eh, pakutaura kunzi clefoden musha wemabhishu vanhu vekuclefontain vari kuita zvimurowa what's a take on that bcause yakaita kukurumbira crifondeni zvokuti kana wakanowana uri kuzimbabwe wandoziva crifondeni kuti cape town kunenge kunonzi kucrifondeni nenyaya yechimodzi ende chairi kuziva nyaya hwai kunzi kuitwa nyaya dziri pambi
ya ipapapo even ini ndichitotanga kutobhidawo ndakatanga kunyatsa kutoona zvekutoti zvandainzwa sendakubvunza ndakabva ndazvivhura ndini kuti vanhu vanorarama muclefondien vari after money hmm. hauna chaunoda kuita usina kubudisa mari hazvine kuti yakawanda sei ah. shoma iyoyo unotogona kutowana kuzvibatsira but iclefonden chete rimdara bcause mukuona chikuitika eh, kana tiri kusati kurongova vanhu vakaona nevati vasilaropa kwatsvaga mari anomaona so saka most of the times eh, zvatinenge tichiita mulife yedu ingori based pamatransaction kuti nini ndikadai so ndikadai so ndikatenderedza chinhu chakupa ichi iyo ukadai so uchandipa ichi uchindipa mari kudai so tichingospina nekutenderedza since takauya kuzoita se kuzotsvaga mari saka why is it crefondeni ndo inobva yanyanya kukurumbira kuti ukaona kuti vanhu vakaona inongonzi crefondeni haumo captain kupi vakangoti crefondeni vakoti ah crefondeni Ndotoita kunge hameno ah, zvimwe zvimwe munonyatsoona senyaya ichokwadi muchiona ichokwadi kuti chipfambi chakanyanya mukaifondeni kunyanya kumazimba chakanyanyisa zvisingaiti eh. eh, chipfambi chakanyanya zvekutoti eh, chakanyanya kutoti chitoita sokuti chinonyanya ndechekuti anotokuudza iye zvaari kuda
ani mani iye mukadzi saka warume tipambe vakadzi chete kana nevarume nevarume vachonawo but varume vanosediswa nevakadzi nekuti vakadzi vachona vose hapana pavanoti apa havapindi ndava ini ndizati mundiudze nyaya ndikutaura kuti icho sei crime fonden iri kunyanya kukurumbira kunzi inoitwa nezvechipambi ichokwadi here kuti munoitwa nezvechipambi bcause kana munhu achita chipambi hampana mukadzi panomboita ega chipambi anotoita nevarume andimaona mm. saka ndofanira kuziva kuti chii chiro chii chamakaona chamakanaiki maexample ndira kuti ha ndakaona chakati chakati chakati ndikatoona zvakati zvakati zvokuti vanhu vanyatsonzwisise panyaya iyoyo because inyaya yekuti vanhu vesara kuti crime fonden crime fonden Ah, unati ini ichokwadi ini ndogona kutanga kutopa nemuendenso utori pandiri hazvinei nekuti munhu mukuru akura sei adini Ah. Eh, vakadzi vemukiraifundini vanonyenga saka semunhurume mazimbabwe ene kana kuti Ba- zvakazang- zvatozangana mazimbabweni iwacho matoza nemakaladi vazangana vese vakungura vachinohana batika kana muchiti vazangana ka haisi nyaya yekuti vakadzi vemukiraifundeni chero kune dzimwe nzvimbo just in south africa vakadzi vekunoko vagara vanolaina varume Eh, uri kuona zvoenderana zvekuti chero pachikoro ka iro muri muclass mune anoita number one Mm. asi mwe zvinhu zvamaidzidza zvakafanana zvinhu zvamanya zvakafanana but panozoita mwana anoita number one inogona kuva iri kre- ine nzvimbo dzakawanda kuti kune kupi nekupi kana kuti kune kupi kune kuphase chii chii but pane inozonokurira dzimwe semuno mucrefondini
makaone kuti inini sanhasi kutochii vanogona kutongu havanotokuninise sanhasi inini ndinochengeta nzara ingai ndatoona inoshandei nzara inini nzara iyi hana zvandoishandisa ini ndongoifarira kutongoisiya yakadai yati kunodarikapo ndisina chakwanisi kufunda so ndaigura pasi chapi chaito otanga kutoti wani hausi zvourombo hau hausi urombo Eh, yeurombwa ine painoiswawo Eh, ndaona vange mai vechikuru vemuno Eh. vandibvunza kuti ko nzarai unoishandisa chii ndisina kupindura vabva vatanga kutoseka ivo pachavo kutanga kutoseka kuti vandibvunza ndisati ndapindura vatanga kusika kuti unoidii nzarai unoda kuishandisa chii inoziva here kuti inoshandei vakutaura zvese ndina anotopinda ndadazwa kuto kunyararawo ndikangotosei ndikatongova ya but apa uchizwa question yangu question yangu iri pakuti why Kraifondin iri kukurumbira why zviri kungonzi Kraifondin Kraifondin chii chakanyanya chakavanatso kozi mostly vanhu vangataura ikunyanyotaurwa nyaya inga kumazimbabwen noti kuti nevamwe nekuno kuvanhu ava vagara nounhu wavo kumazimbabwen eh, mazimba vamwe vedu vari kuvhunduka maganda avari kuona kunoku saka akangowana mari akanzwa ndavari panonwiwa doro angati akuwana akuwana zvaari kuda ipapo ndivo vanokubatawo zvakati vanobata zvakanaka ta kutoti mukadzi wemba kutozi anenge akutodzingwa unongoda kutoti haurima unongotori mambo patime yacho naiyo nekuti isu tiri kukuwarira pakuti vanhu vamwe tiri kukuwara paganda mailoboni ataingoona mahwani vanhu kumusha kuno kunongomuona unongoona every baba that record hanzi yakawanda vanhu vari kuda zvidii kuchitaurwa mazimba kuchibinzi mazimba nemazimba ari kutaurwa handiti saka ndikutaura kuti imi munopaona sei ipapo zvinhu zviri kutoitika here kana kuti ah. ingori nyaya dzekutaura uri ngotaura vanhu vakungotaura haasi mazimba nemazimba ididzo inema vari mazimba nevemuno vemuno nemazimba haasi mazimba oga zviri mix zviri mix nekuti hapana pangati muzimba ivo mazimba pachawo haitisanizvi zvikona vatoro mazimba ndichawa nekuti vanonga kutogara vose chiri chihure chinenge chine mapato kuite zvekuti munongo machigara kwake machigara kwake muchitongeta zveimwe zvekubohorana or kunongeta zvemanguo kana zvenguva iyoyo muchienda kuita vamwe panonga chitogara vose mazimba nemazimba vari kunoka havatonyanye havagari vese ende havanyanyi kutongo kuita zvekuzonodinga zvekusvika ikoko but kunopesana kuti muzimba wechirume ari kuinda kune vemuno vechikadzi vechirume vemuno vakutsvagawo mari vanonge vachidawo mazivo pakuzivana macultures edu nemuitiro wedu
so guys i think the air has been cleared namukoma richi vakutaura kuti hanzi aiwa kupera kureni ehe chibhishu chiriko but iwataura kuti chibhishu chiri kuitika ndechemazimba eh, vari kunosangana nevamwe vechi eh, muno musa eh, ndivari kunoita chibhishu but kwete kuti chibhishu chemazimba nemazimba but inini i don't know how far true is it bcause vanhu vakawanda vari kungochema necryfontein kuti pele kwavasvika noonyi kunzi cryfontein unobva cryfontein vanhu vecryfontein havaiti handiti but tiri panyaya iyoyo so eh, tisati taenderera mberi tinokumbira kuti vese vachangotijoina guys kana vachangojoina please subscribe to our youtube channel don't forget to to turn on the notification button so that you'll be notified every time patino upload uh, a new post handiti izvozvo zvakatikoshera musakanganwa kulika and comment and share handiti zvakatikoshera isusu ndo zvinoita kuti tione ka ndimi varungu ndimi munoita kuti pashandike ende vanoda kuadvertisa mabhizinesi avo nesu we are free handiti munongotibata motipa information then tobva takuita se tobva taimbeda maadvets edu pamanext videos edu atinenge tichiita tichizouploada handiti so tiri panyaya iyoyo tiri kutaura nyaya yekuti sei then question yanoda kubvunza kuti sei kana tikada kutarisa zvinoitika kuti sei vanhu vakabva kuzimbabwe handiti vakauya kuno kusouth africa justice south africa in general but isu totaura zvatinoona tiri kuno kucape town kuti why vanhu vanobva kuzimbabwe vari mukadzi nemurume why percentage yevanhu vakadaro vanenge vakatoroorana vakatobvisirana mari why vachiti vakauya kuno kucape town vari kuzorambana ndinoona kunge chii chikukonzeresa ya ipapapo pari kuno pari kunoita pari kunonodzoka zvekunenyaya dziya dziya dzekuti tinozonoona vanhu vemuno mukanda structures mumwe anogona kutorasika nazvo zvakasatombotoiti muupenyu hwake but anogona kuya muno muti vanhu vemuno vari wiki kuda havatarisi kuti eh, wakaroora kana kuti hauna kada kuti mangotaudzanawo vanongoita zvo true eh, mukauya kuno kumose semukadzi wemurume munomu mukangotsvaka kunoti munoshandidzana pacho chindakaramba ndichiongorora kuti vakadzi vakanoshanda kunokukichen mune mari kudarika zvimwe zvimakukichen zvinozvinazvinazvinavanhu ah. maybe kana uri especially kana utori labor ha unenge uri pasi pemukadzi zvisingaiti nekuzonosanganawo nevamwe kwavanonga vachiita Vanhu munomu manyanya kuzara masingu. Nyaya dzemasingu ndedzekungotorawo mari ndopatane zvakati baibai vanhu vari munomu vatona vangova after money kuti ukangoita sokuti mango unotaudzana akuti abveta ini ndoona kutozvisenzera ndinoshanda ndotowana mari yangu kutozviitira zvinhu zvangu akukombeya ndezvekunyanya kukombeya kuti murume wangu akuwana mari pamwe mari yako yekutongowana kana panenge ndeyekubhadhara rendi yotopera hmm. yechikafu yechikafu yakubva kumukadzi kusvika mwedzi upere kana zviiaeokadzi saka zvinhu zvekutoti izvozvo zvinotoitika ndingatozviona kuti panozova tinozodzoka vanozodzoka kana tozodzoka takukombera tandikukana kuti ini zvona tanga tori nemurume tanga tona kuti a ah, pamwe mukadzi wangu nona kuti mukadzi wangu hachatoiti nekuda kwevanhu vanonga tasangana navo muno ndozoti kuti haa wangu haaiti nekuti muno munofambiwa makashama saka tinotaa kuti wakadzi wakadzi wari kuramba varume nekuti vanenge vava kushanda mabasa anenge ane mari iri pamusoro pemurume then varumewo vari kuzochivawo ganda obva wasvika pakunoramba uchi mukadzi obva waramba mukadzi
hmm.
nekuti kazhinji mari yacho navai munomu vanongonzwa kuti kana ukangovapawo ukangotenga doro zvapera saka iwe ukada kuzomaneja kuti yagara mari yako ishoma ukada kuzoda kuiti kumba nekukuku kwaunenge wazoenda enda hazichatobhalani saka mukadzi anozvapa kuona kuti habeta nditongozvigariwa handingari kuti ndikutongo ndinda kutongoshanda mari ndichitongochengetera ndichitongochengetera nekuti vakadzi vanoti vanozospota kuti iwo kuti vakashanda mari dzavo haifaniri kushanda pamba ah. anonge atoti nemwoyo wake kutongotiwo hapana mari ndasvigwa nehundred rand ungoti aorit ko iyi anokupa like kuwedzera not kuti pamba mumba medu eh, eh.
anokubatsirawo ata like kutokubatsirawo but mutori mosi saka haatozive kuti eh, zvinhu zvatokuita ndezvei

Eh, uya munhu anoda kuti ndidzorere mari but imba ichatogara ndiye ari kugara masekuvhiti aya agara anofa- anofanira kuita sokuti anowandira kumurume asi isi togona kutarisa kuda kuti iye ari kushandawo saka taafanira kusangana pai pakati mukadzi zvekusangana pakati ndozvaasingada anoda kusangana kumucheto kwete pakati iye anofanira kungouya iye anofanira kutongouya akahwina zvekuti iwewe kana atongonzwawo mwoyo atonge akabatawo chibhifi kana akabata chufu e eh, anoda toti utotenda kuti a ah, watogona samba kana takaomera
okay so guys that, that, that was richie achitaura panyaya iyoyo yekuno kuketa ngozi zvinhu zviri kuitika guys because ndakatoona kuti katori katrend nekuti ukatarisa kuti vanhu vakawanda vakabva kuzimbabwe vari mukadzi nemurume 80 eh, percent kana kuti 70 percent vari kudzokera varambana bcause kuno kuwanhu anongoita singu anongomuka munhu obva toti ndatosingu eh, handina basa nemurume bcause iye anenge achita se anenge achishandawo kana kuti murume anotokomuka toti mukadzi enda handina basa naye handizvo kuzi anenge achitawo madhiri ake saka vanhu vese vanokwanisa kuti vanokwanisa kuzvikuza nongorenda kahuki kake kamba kake kemapuranga ototanga kutogara akutoita se akutoita anotoita itoita se achitoenda kumberi saka zvinhu zvokuti zviri kuitika but eh, kune maviewers ndogara ndichipa question kumaviewers kuti panyaya iyoyi munoiona sei panyaya yekuti vanhu vakawanda chamunofunga kuti chingave chikonzero chii pakuti vanhu vakawanda vanenge vari vese vachiwirirana vari kuzimbabwe pavanongouya kunoku chete havaite two years three years vakutora mari so hatizozive kuti chii chinenge chichikonzeresa saka kana vane mumwe mune mamwe marizeni amunenge munawo kana mune mumwe muono munokwanisa kuita sei kuti kuti nyorera mucomment section then kune ava vese vanoda kuti vachizoficha pamaprograms edu munogona kutibata motiudza kuti makamira sei kana mune nyaya dzenyu dzamunenge munadzo kana kuti mune nyaya topic yamunokwanisa kudiscusa munoziva kuti mune knowledge yakanyanya pamusoro petopic iyoyoyo mutora matopic edu atinombobvunza kuti tine matopic atinomboita atinenge tichimbotaura nepamusoro pezvayo mukaona kuti topic iyi ndinokwanisa kuianswer better don't hesitate kuti contact us ndotoudza tayo but patopic iyi ini ndine mumwe muono wakanyanya wekuti ndinokwanisa kuti vanhu ndishiye nevanhu nevanhu vezimbabwe vazive kuti ndo mamiriro azvakaita sei azvakaita handiti eh, zvakakosha izvozvozvo kuti tinge tichitaura nevanhu vanenge vane knowledge yakanyanya pamusoro petopic yatinenge tichita yatinenge tichidiscussa maissues anenge achitambudza vanhu handiti don't forget kuti takataura kuti kana mune nyaya dzinopisa nyaya dzinotyisa dzekuti munenge muchitaura kuti ah, zvakatiomera tega toda kuti zvizikanwe kuchi kune vanhu vakawanda kana kuti inini ndiri pamahwanda ndikuda rubatsiro handizvi don't forget don't hesitate akomana kutibata munongotibata as long muri around cape town tinosvika kwamuri kuwoko tobva taita kana ari mainterview yake toita mainterview tichigadzira mache mavideos acho toita kuti ruzhinji rezimbabwe ruone zvinenge zvichiitika zvekutora nzvimbo handiti kana muchida uri kana rubatsiro eh, munokwanisa kuita sei kuwana rubatsiro nekukurumidza bcause zimbabwe yakazara vanhu vane rudo vanhu vane love handiti especially vakaona mumwe hama yavo ichiita se ichitambudzika handiti so don't hesitate to contact us kana mune nyaya dzinopisa kana mune nyaya dzinotyisa contact us futi kuti zvinge zvakatongoendwa takaenda takaenda okay tiri panyaya tanga tichitaura same nyaya necape town yekurambana kwevanhu mukoma richi eh, tine nyaya yandirova ndada kubvunza kuti inova last question last topic yedu yatichange tinayo muzuva ranhasi handizvo mm. kuti whats your take panyaya dzevakadzi kuti vaende kubasa munoona zvinhu zviri zvinhu zviright here kuti mukadzi ashande mukadzi azviwanire mari yake munoona sei zvinhu zviright here kana muchiona kunge zviright munokwanisa kuti explainera kana zviri zvinhu zvokuti imwe munoona zvakashata munokwanisa kuexplaina futi kuti zvakashatira zvakashatirei handiti mm. eh. Yaa inini pekutanga ndototi mukadzi eh, uchinge wamuwana wakutongomira kuti muitire zvinhu eh, iye ndiye anofanira kutokubatsira kutoti waenda kubasa uwache usvika ugeza usvika wabika not kuti aende kubasa eh, mukadzi akange aenda kubasa akutoona iri fifty fifty but mukamurambidza kuenda kubasa handiti kunenge makumumbunyikidza here kodzero dzake ndo pakatotanga nyaya yekodzero idzokuti kubunikidza kuti patanga fifty fifty ndo pakatanga kutoti misha dzegeneration yema ninety mamwe maedis nechekuzasi musha dzacho nadzimwe dzichinofunana kuti eh, vakadzi vane laki pamabasa zvekuti kazhinji basa raanonowana Vamwe vacho vazhinji vanowana basa kudarika mari yemurume. Saka mukadzi akangera angodaro akuto aku 50-50 yai havanasi kuinzwisisa kuti 50-50 yairehwa yei. Nekuti wanikwa kuti 50-50 nangu pakutukana kana kuti kana pakutukwa. Eh. Tiya kakuti kutika kuti newewo. iye akutorana manje otokondinya manje hachaziva manje kuti ndiani baba hachazi kuti ndiani baba munenge Mwanza ane gauro ka eh ane mari yekuti nango ukada kutoti umuti kutsege anoti kutsege ukati buda anoti eh nditobhadhara rei kazara kuti bude wewe nditobuda iwe unotsvaga imba kozi nditobhadhara rei nditobhadhara rei ende kosha ndiani ngachibhadhara Miti yako kwairi kuperera haku- haitonziki hakutauriki Hmm. saka iyi ndona sekuti havafaniri kutoi but tiri panyaya iyoyo baba yekushanda kwemukadzi mari yemukadzi ndofanira kuzoshandeiko pamba Ino- inoshandei mari yemukadzi orit muri kuona kuti nhau dzemari yemukadzi Zvazvona chinzi kumudziyo dzekukitchen dzekwemunhukadzi eh, vanozobatanidza zvavo kuti ukamupa mari mukadzi akutofanira nekuti aishanda ndizova kuti akatenga kitchen unit ndova chero paka kunzi iye ashaika ubati kana anything chekitchen chekitchen nekuti totonzi ndezvechinhukadzi Mari yake anonga iye anga atoti ndekutumira mai vake kana hama dzake nekutenga zvinhu zvemukicheni make kana atoshoti wacho kuti ndiwedzere futi ende ukagwisa chero dhoo anozozviya pasi kuti akauraya kicheni inti yangu zvekuti muite fifty fifty kicheni manje haadi

vakati 50 50 ngaende kubasa Eh. Eh, kana chaataurawo unofanira kutomunzwisisa nekuti ndochanonga chaona kuti chinotodii chinoita hakuna choti akaona kuti "Ah, ndikudaenda kubasa wakutofanira kuti "Eh, but ini ndoona sekuti eh, mukadzi yawangochitaura kuti mukadzi afanire kuenda kubasa iyo ndo shamhu manje ndo shamhu manje bcause wakadzi wese chandakaona zvapana nyaya ngatichitaura iyi kuti wazari kuzorambana chii mostly mukadzi panenge asingaende kubasa anenge achiwirira nemurume wake hmm. paanongorotanga kunowana one day two days dzekuwakudzaidzira achipuwa mari akupuwa tumagrosa grosari haachateerera chi Haachateerera. haachateerera murume Eh, wake hakuna life yake kuswera akutotaura kuti nekarume, murume tsvaga aku- akuudza kukiya. murume kuti akapusa Yeah. Ariri. but nguva yese akangana kuti pa- pa- pa 8 years dzimwe dzese idzi murume ndiye angachiita sei Ndiye angachi- nezvishoma izvozvo ndiye angachiita sei angachisapoti arikuona saka ndinoda kuti pa- pa- panyaya inini ndoda kuti vakadzi hanga vangogara vangoregedza kushanda Ah, kana kana uri munhu wekuti unoda kuti zveimba zveimba zvifaye zvakanaka naka vakadzi ngavagara rese varegedza kushanda bcause patime yanongoshanda chaizika mostly variko ee vanonzwisisa rambe variko one two three four but percentage yakawanda ikangoshanda chete Ah, pamire zvakanaka e, asi tikazongodzoka pakitchen pa apana ngo akarega kushanda asi ukangomba mari akatenga akangotenga kana poto ah, inongo iwo hauchakwaniki aiwa iyena ndopekuti iwo kana wakushandawo uchatenge mapoto bcause anozoenda aiwa mari yaunomupa iyoyo akatenga hake nemari yaunomupawo hake asi unongoisa poto usarenda mari yacho yese aiwa eh yese kana kuti mukadzi ka hausi kuti ashandi kasi anofana kuona mari yese aiwa ochikupawo yekuti enda unofara nesomeone kadzi tinoronga mukuti chiko mukadzi tinoronga mari iri muhuma yangu toronga zvatoda kuita zvido takazoiburitsa inzwi yakasel eh, ndo pakazobvira nayo kuti paite fifty fifty pakuti vakadzi vaiti aiwa mari kana ikashandwa andingaro kuti ndiri household ndiwe pamba kana mari yauya ngairongwe iri apa ndokuplanira inini kuti zvinopedza mwedzi nokuti ah. ndinenge ndiri aiwa anotaura zvinopedza mwedzi aiwa hazvidi hazvidi kuona mari ka unotaura zvinopedza mwedzi ndokupa mari yezvinhu zvawataura zvinopedza mwedzi imwe yasara imwe yasara inogara mumasavings

pamunhu anonge achida kuroka chaiwo chaiwo anonge aifanira kuti mari iyo eh, inenge ifanira kusa chete vatakuroora ikonoe vangwara ndosika vakuzobvisa bvisa mari vanamama vedu chaivo chaivo vaiti vakapuwa mari kudai eh, vatozoti pavanobvisawo ikukupa kuti uende kudorora kuti ungorifarawo nevamwe vatobvisawo dhora ravo nekuti uonizokobasa kuyakuya mangwana wayo zobva kuti ndakazotenga poto ndakapedza paiva ndakatenga kuti pasara mari yakati ah. muchifambidzana nawo iko zvino hamuchafambidzana manye matuke atenga data ka wanenge wari kutiktok wachitenga wachivagift eh, tiktok yachona iwewo hatombototaure newe ah, tiktok wanenge wari wachifollowa macelebrity awo eh. epatiktok wanenge achitrenda ndowanenge wachitaura nawo wachipleta Vachiudza ana kuti toti ndokuda vachi- vachirambana ipapo apo vachifleta. but kwaenda wada kuti tibate imwe nyaya yekuti tiktok eh, ndiyo imwe ka isingafaniri kuti mukadzi aende TikTok.
Eh, nokuti nyaya yetiktok kanyakuwanda malive live eh, ende malive acho akanyanya anenge asina musoro. Cause live haina kushata kana pachitaurwa zvine musoro. kana zvekuti vanhu vari kuwaka vari kuwakana vari kuudzana kuti aone ah, guys kana zvebasa todai so todai so ngativatsvage mari so so but mamwe wacho akawanda hapana chakamhonya inenge kuti polo polo polo polo vanenge vachiudzana wapedza anenge vanhu vanenge vachipindana mabhox mufesi aka obvious mufesi akasvika pai paya akutotsvaga kuti mukadzi ari papo ndokuware pese obva aenda kuprofile obva anovhura mapicture akanakirwa naye obva atomuudza kuti iwewe ndanakirwa newe eh, uyo obva ataura kuti aiwa ndine ndine ini ndine chi ndine murume ndine ndine murume wangu anditi vachito vanenge vachito vachitonyengana ipo paye paye patiktok ipapo haa ah, saka ndikupita kuti apa vakadzi zvapo vanoda kupuhwa mari asi wavapa mari bhajeti moita bhajeti yasara anokwanisa kuibata ndozoona paipa ndopanozoaba kingman inini handite izvozvo ngatiiganataura inini kingman mari anogoibatirei because handichaita budget tese mm. eh, zvaungofanira nekuti nonhamupa bank account bank racho bank card racho kuti o oh, chengeta aiwa bank card inongoisa mumba umu munoziva nemunhu wese harina munhu nderedu anditi but iye haabate haabate kana inii ndichita sei
uri kuda topatozodzaka pekuti iye akazoshanda manje haakwanisi kutenga chinhu chepamba akutenga zvinhu zvake zvemidziyo yemukicheni kana kuendesa kumusha kwake kuti pakashata iwewo kana uchiti iwewo ukumushandira mukadzi wako wakufanira kumupa zvese moita bhajeti muri pamwe yasara iye ndiyo seva akaibata haisi nyaya yekuti iye akashanda ka hmm. atiti inini ndofanira kumupa chi ndofanira kumupa mari yes atiti yes aa haisiri nyaya yacho iye kana ane mari yaanoda anditi anodosaaati budget itoita teza tii achataura kuti orit mumba mukuda ichi neichi neichi neichi ndinomupa o e o e otaura zvaanenge achida nditi then yasaraka ngaigare imomo mukadzi imomo momo mayatambiriwa imomo asi unobvuma here kuti zvinoda vakadzi chaivo chaizvo ukada kuisa mari yose kungomuti mboita zvaunoda nemari unoziva here kuti inogona inotoshota mari iyo hai hazviite uchimupiri ndozvanotaura kuti hazvitoite hazvitoite kozi ukuona ivo vanenge vachida vanenge ane pfungwa dzake eh, adii eh. but iwewo semurume mai ndopatokuzotaura paya pokuti potozonzi irae yedobeausati eh. unofanira kuzoziva kuti mangwana ukambira Eh, zveficha zvinenge zviripo but ndikuroera here kuti iwewe kana ko orit mapedza kubhajeta bhajeti yenyu machita padii pasara inosara obva ati ndokumbirawo yekuti toda kuchinja ah, toda kuchinja kana masofa haachaiti sinzi mari yasara inona tinogona kukwana togona tokubudisa kana zvitopa vana kana toisa kana uri mubhedha no patinge takuti look into detail manje kuti yoo papoint yako handiti nini ndini ini ndini ndiri pamusoro eh. represident ka eh. handiti ndini ndopaedzeka tivoda eh. handiti yekuti at the end yoo chataura nditi kuti tinoda kuchinja chaka chakati ini ndinoongorora ndinyatsosefa but unoziva here kuti mukadzi ndo advisor wako exactly but anogona atoadvisor ka kuti chakati chakati handiti but ini chaongorora kuti orit saka ndikatenga sofa iri bcause mm. kufees yevana ikuzokwana here panext nemashandiro angu
zviri kuenderana aiwa but inini ndinoona kubasa ini ndikuziva kubasa mashandiro andukuita pamwe ashandi everyday
saka unobvuma here kuti mari yemukadzi haifani kushanda pamba paa aiwa ona ndanditauriri daiso one nemaonero angu mukadzi kana achishanda mari yake yanoshanda ndeyake ngaite zvinhu zvake nechi nemari yake but kana pane pekuti panoda kubatsirwa vese ndazoomerwawo tonyatsooneka kuti hazviwa hapana bhedha anokwanisa kundipawo ende haifanira kuita like chikwereti chekuti eh, ndofanira kuzomudzosera anofanira kuti pawo chikweretika awo chiri kunodzoka pakuti iwewe uri kuti mari ndamupa yasara handifaniri kumupa ayeoka hachisi chikwerero wonaka one mari iyi yekutanga iyi mm. ani ndinoenda kunoishanda here eh. iyi ndiyaenda kunoishanda mese manoshanda izwa izwa iyi ndanoishanda iyi iyo yacho yasara yandikuti handimupe mm. hazvireva kuti ndikuita zvemusoro wangu wene mm. ukumona chibaba kuti ndinenge ndichiita zvedu Kozi ndosana nitaura kuti ndichatarisa kuti nyaya yekuti mashandiro angu andiri kuita nini anemubona mm. mashandiro andiri kuita nini ari kuenderana here nekuti titenge masofa kana kuti tikatenga masofa inini ndichizonzi next week handisi kuenda kubasa zvichazomira sei
inenge matomuudza akabva pese apa plus imimi semukadzi nemurume mune mutotaudza amene mutotaudzana kuita wangu kuna kuti eh, makororate edu anga anoakutotemeta anytime anenge achitoziva zvekuti haazoclaimi kuti kuda so kana muchitaura nokuti mukadzi nemurume kazhinji munofanira kugara muchironga baba amusana matuke imi matuke ena aida kutoponishiswa nzara eh, zvekuti mari dzekuti ukamuudza kuti eye eh, mari iripo iyi but inogona kuzoda kuita plani kumberi adiri tuke iri harizvinzwisise izvozvo ndosika rizoti inoda kunoshanda manje rizoita mari dziya dzekuti zvotanzara but sometimes anonge achitoitika yeuroti anotoluka luka aiwa ona wacho baba kana ashanda titi ini nandida problem handiti eh, ona ngandidai so ini ina i prefer mukadzi asingashandi handiti hmm. but handina hangu problem newanoita sei newanoshanda problem yangu unozouya zviito zvavanozoita after washanda even ini handida hangu anoshanda nekuti tore maproblem paguva mukataudzana chakutonzi chinipa mari yendakaisa apo
because ini kana ndichishanda ukoda ona era inoitika eh, ndeyekuti kana ndichishanda varume wakawanda kana vachishanda wanoshanda zvinhu zvepamba hmm. but mukadzi akashanda ashande zvepamba anoshanda zvake nepanozongona ya problem but isu tikuti fifty fifty ka wakuenda kubasa ka ngatichigamana gamana uye uchidaiso uye uchidaiso hawazodaro iye anoshanda zvake iyo maresponsibility unongochirova zvese uku mabills ese anenge akamirira iwewe eh, zvese chikudiwa maschool fees zvese zvakamirira iwewe but iwe yake inoshanda zvake nevanhu wake vanowirirana navo vari close kwaari eh, nekuti uri kuona kuti iye anonge achizviverenga kuti handisiri responsibility pakuchengeta ndiri pakuchengeta thats why achizinofanira kuchengetwa ndikona kuchengetwa ndichiti kana ndikati chakati kona kuitirwa kana uchiitirwa ma ndichionawo zvanenge wakuita vamwe vanototi kwaa kushanda inhamo vangu vanototi ukaona ndakutoshanda inhamo ukaona kuti eh ndikutoona kuti zvawa zvandoda usipasa kunditi aiwa manje inini manje ka yo inini ndikati handiri munhu anenge achishanda chiziva kuti ukatanga kuta nharo dzoda kunoshanda ka is either wane two machoice ekungoti kana uenda ukatanga kuzvo either waubva watongoenda uchienda kubasa ubva uenda unemumba kwenyu unogara mumba kwenyu Cause inini ndenge ndisingade izvi zvekuti umwe anenge anga achishanda cause uziva kuti zvazvinozokonzeresa nga hama ah, wani baba cause wakanzi wariko handisi kuramba wariko wari responsible unotaona mm. kuti aa ah, kubatsira murume wake chichichii but wakawanda hawazvigone manje wakawanda vanenge vachitoita zvemusoro wawo anenge achitoita zvinhu zvake kumba kwake like kumba kwavo basically kumba kwavo kwaanobva ndokwaanenge achipaka ikoko but iwewe ah, unongochitogona uchitopinda busy zvese pakuchengeta kwacho pakuchengeta mhuri yacho yamaita naye wacho iye andoro
saka uri kuti inshort eh, vakadzi ngavasashanda or vakashanda ngatichichengana yeah in short in short like zvakubva nevaruma nje but kwandiri my on my own to, to, to my own side i feel like mukadzi mukadzi like kuti inini ndinyatso kuti ndinyatso feel kuti hapo mukadzi wangu kana asingashande then inini ndinenge ndichiita se ndichiprovide but let's say ashanda let's say pamwe iye ati aiwa ndinoda kushanda chandiona zvanetsa atotanda kushanda kana ashanda ka maactions ake ndinofanira kuona kuti uyu munhu wayo kushanda kwaari kuita haasi kuzvishandira haafaniri kuzvishandira atofanira kuti kana achishanda of course mari ndeyake anenge achindopa anenge achizvi haachandiudze nenyaya dzekuri kwamusoro nekuita sese akuita zvekuri kwamusoro nemari yake uza kuita se akuiwana ndiri but inini ndikazoomerwawo kwete kuti pese pese but pandinozoomerwawo ndikati aona chimbonditambwawo chimbodaidaika nemabills mari iri kushota tine plani yakati yakati yatoda kuita tisu chimbonditambwawo tidai so tibude apa but anofanira ta sei anofanira kuzosimbisawo kuti aiwa apo kwete but chochiregedza kuti achikwereti ukaona mari kuti nyaya ichifanira kuzoita chikwereti mani bcause inini ndandisingataure nguva yese pane ndishani isingataure

unogona kuitirwa zvese zvakuda nemurume
eka mari kana ukaitirwa zvese ka eh, pakuitira zvese ka zvese unofanira kuitirwa zvese zvauno zvaunoda didi zvaanokwanisa murume wako ngatisapasire ivavo zvaanenge achikwanisa munhu anogona kuitirwa zvese ka zvausingakwanise iwewe munhu anoda kuendeswa out kwausingakwanise iwe haukwanise kuti ah, ngatiita ship cruise timboenda kwakati kwakati mm. but iye ange pamwe iye akuona kune friend and auda kuti chiita zvinhu izvozvozvo and zvokuti baba wake chavo chavoka hawazviita zvinhu izvozvo hawana mubvira wazviita mm. akuda kuespera kuti iwe wachizviita zvokuti iye nemari yake haakwanise kuti kuita se kuzviita eh, but unoona here sele kuti vakadzi vane life ye- vane life yepressure or vakadzi vane life yekukopa Eh, especially kana vakaita murume ukata sekutoshanda zvirinani vano neenvironment ne yamune mutorika anonga datoichinja kuti ayo ini tatoendawo pane ava e, eh, vane kalife kekukopa ndokanozonosvika kuti e, eh, azonoda panguva kushanda nekuti anonga akuta kuti a ah, adakakundi namai vemunhu vanoropa musoro nekuti asi murume wake

ari kuudza kuti iwo haona nanhingi wakugara kwakati wakunorenda imba ye10 000 yekuti iwo pamwe waoese hausati wapa level yekuyafoda iwo wanga afoda pamwe ye5 000 then wotosara nemari yekuseva iwo wakunorenda ye10 000 hauchisina mari yekuta sei yekuseva wa a broke guy anditi anogara pakanaka but usina bengi usina mari muhongo anogona saka majira kana yototo kuona une mukadzi i feel like mukadzi wako akatanga kuita majira kadaro iwe unogona kutongosiyana nazvo that way iwe unogona kuva nepeace Kura wane peace because hapana chinhu chakashata baba sekurarama une chikwereti chekuti unenge uchitoziva kuti mai wee iye yangu haitombokwani chakanini saka ndafana kutomboita vanovaipinda chimbadzo mani vakuda chimbadzo toret saka ini ndikadai so ndafana kudai saka unogara ungori kumashure every time but you rather kurarama life yauno afforda iwewe uone vanhu vakawanda tinoti ndokurudzira vanhu kuti rarama life yauno afforda kuti usinga afforda kuzi pane pane life yekuti ndokwanisa kuirarama ndi eh but zvekuvavarira but handi afford but ndikakwanisa kuti ndikararama life yandino afforda ndinova ne peace of mind kuzi chero ndozati chero ndikashanda mari yangu yandapiwa shoma iyoyoyo

munoona sei nyaya iyoyi yekuti vakadzi vange vachishanda kana kuti vasashande handiti but eh, ini ndinokuona sekuti eh, kana zvichiitwa murudo murudo hapana problem but problem inozoipa kuti kana zvakuitwa zvinge zvakuitwa neone side zvichibenefita one side rimwe side rinenge rinenge tisafa zvisisiri zvelove handiti so i think this brings us to the end of our show of our today's show handiti ndichingoti kune vese vamwe vanesu tinokutendai handiti murambe muchitisapota murambe muchingosheya nekukomenda mucomment section handiti mobva malaika handiti musakanwa nekusubscribe kune vese vanenge vasati vasubscribe kana iri your first time to visit this channel If it's your first time, please subscribe to our YouTube channel. Don't forget to turn on the notification button kuti murambe muchiona mavideos edu patinoita se patino uploada futi hatiti so mukoma richi it's a buy for now ndokupa kuti mungotaura kuti mashoko enyu ekupedzisira kumaviewers edu amungade kuvakurudzira kana zvamungade kutaura zvamungade kungoonesa pamatopic ese atanga tichingotaura nezvawo nhasi Eh, zvino ngati kumafanzi edu chekutanga ngatisacreata macontent anonyadzisira nekuti munhu wese akuziva kuti kune chinonzi social media anonge achitsvaga achida kuona kuti zvinomunakidza ndezvipi kana zvinange zvipi ndopamwe patinozowana mafanzi ega matobobuda kunze mogara mukawirirana zvingoonzana ona kuti akabva kure Shishi mopedza. Koita yekushanda. Vakadziwo kana mukashandawo mari dzenyu ngatisaitai chikwereti. Tajeganawo ndakuitawo kuti ushande nekuti ndini founder we wako saka ndee ndakutenderawo kuti unoshandawo undijegewo pano nepavapo tisazova vachikwereti. Tongoti varikuti vasati vatibata endai munotsvaga pakanzi Teleman Visual TV followa ipapo tichikupai zvekutevera. Okay, so guys, don't forget to follow us on Facebook Babizi nekuTikTok tiriko atizi munongoti kuti followa munosimisa munosimisa kana wanakirwa neshow eh, unongoisa comment yako mucomment section kana une your opinion yaunofunga kuti tinofanira kutaura nenyaya yakati atizi musahesitate chimotinyorerai whatsapp number dzedu dzichenge dzichibuda pascreen apa nditi mamba tinyorera kuti muri kufunga kuti tise topic yakaita sei tidiscuse nezvayo kana muchifunga kuti tidedze mamwe magesi mokwanisa kutipa maviews enyu kuti eh, gesi yamunoda kuona panapa ndeipi then totafambira nyaya especially vari mucape town because ndo matine access handiti so munongotoda kuti ndeupamuda kuona next handiti enda tamubata tatoita sei tatataura naye kana akaramba nokukuudza kuti aramba handiti but kana akabvumawo then inenge iri chii inenge iri green inenge iri ndo zvinenge zviripo handiti so tiri ipapo musangokan'ana kusubscribe guys handiti subscribe subscribe eh, zvakatikoshera kuti musubscribe ndo kunoita kuti tirambe tichiita se tirambe tichishanda so for now tinoda kuti muine zuva rakanaka eh, signing out isingakan'ane team from the background handiti